Nilqakom mill-ġdid din id-darba għal ħames episodju tal-programm Etimoloġija, il-programm li qed iħares lejn espressjonijiet u kliem li nużaw ta' kuljum fil-ħajja tagħna u jixtar mhux daqstant it-tifsira tagħhom imma aktar minn hekk l-istorja u l-oriġini tagħhom. Anke din il-ġimgħa se nkunu qed inħarsu lejn żewġ kelmiet, anzi espressjonijiet, u se nerġgħu wkoll nidħlu ftit fid-dinja tal-għasafar, kif għamilna fit-tieni programm. L-ewwel kelma għadna nużawha, imma forsi l-anzjani tagħna kienu jużawha ħafna aktar minna. Biex nifhmu t-tifsira vera u l-istorja wara din il-kelma, se nerġgħu nirreferu għall-għeruq semitiċi tal-lingwa tagħna. Fit-tieni parti tal-programm se niltaqgħu ma' għasfur li huwa popolari ftit mhux ħażin għax tista' tgħid li jgħix magħna, fit-toroq tagħna, huwa ukoll kumpanija għall-bniedem. Minnufih se neħodkom għall-ewwel kelma jew espressjoni li sfortunatament ma tantx tintuża f'mumenti sbieħ.

Fil-programmi li għaddew intqajna ma' kliem li telaq mit-tifsira u mal-meda ta' żmien it-tifsira tiegħu inbidlet totalment. Rajna kliem pereżempju li n-nisel tiegħu nsibuh fl-Għarbi, imma fi żmien li l-Malti ilu maqtugħ mill-Għarbi, minflok rama dan il-kliem żviluppa t-tifsira tiegħu biex illum ifisser xi ħaġa li hi totalment l-oppost, jew inkella, kif se naraw illum, speċjalizza aktar it-tifsira. X'aktarx li t-tifsira oriġinali llum il-ġurnata intesiet għal kollox. Dan huwa l-iżvilupp naturali tal-lingwa. L-espressjoni jew idjoma li se nitkellmu dwarha llum hija l-għafja tal-mewt. Ma nużawhiex fl-aktar mument sabiħ tal-ħajja. Altru minn hekk, nużawha għal xi ħadd li jkun wasal fl-aħħar mumenti tal-ħajja tiegħu. Huma ħafna dawk li jirrakkuntaw li ftit qabel il-mewt ta' xi ħadd għażiż għalihom, fl-aħħar ftit jiem jew saħansitra sigħat, dak li jkun f'agunija bħal donu li jistejqer jew jirkupra xi ftit. Fil-fatt, din l-espressjoni nużawha biex nirreferu għas-saħħa li tiġi lil dak li jkun wasal fl-aħħar mumenti tal-ħajja. Interessanti li fl-Għarbi t-tifsira ta' għafja hija saħħa. Mhix is-saħħa tal-aħħar mument tal-ħajja imma hija saħħa in ġenerali, tant li saħħa u għafja huma sinonimi u ġieli jintużaw flimkien. Ta' min isemmi wkoll li xi dizzjunarji jagħtu espressjoni oħra li ma għadhiex daqshekk komuni, qed immiss bl-għafja, jiġifieri jien qed immissek u nserraħlek rasek li jiena b'saħħti. Forsi nistgħu nerġgħu nużawha llum fi żmien il-pandemija biex inserrħu ras xi ħadd li naħdulu b'idu. Minn din ħarġet ukoll l-espressjoni offi għalik, jiġifieri ma hawnx għalik. Meta nużawha, mingħajr forsi ma nkunu nafu, inkunu qed infissru, Kemm int bravu, jew aħjar, kemm int b'saħħtek. Mela hawn għandna kelma li telqet mit-tifsira oriġinali tagħha, jiġifieri saħħa in ġenerali, u l-Malti speċifika din it-tifsira. Anke jekk għadha tfisser saħħa, tirreferi għal dik is-saħħa li tiġi lill-moribond fl-aħħar mument tal-ħajja tiegħu. Se jispjegalna aktar il-Professur Martin Zammit li huwa awtorità fejn jidħol l-Għarbi u anke r-rabta tiegħu mal-Malti.
Naħseb ħafna minna għaddew minn din l-esperjenza ehm, tanċi sabiħ għax ġement assoċjata ma' nies li huma agunija waslu eh, fl-aħħar ta' ħajjithom l-isptar, id-dar u qisu fl-aħħar momenti jirkupraw, jerġgħu jieħdu saħħithom, tiġri din, eh, illi eh, sija qabel il-mewt, eh, dak li jkun, marid, pazjent u minu, Yomini, Terġa' tieħu r-ruħ din! U tkellem il-familjari madwarha u kulħadd jistagħġeb għal daqsxejn, eh? Imma mbagħad siegħa wara titlaq, eh? Jew jitlaq. Dik hija l-għafja, l-għafja tal-mewt. Komunisma, eh? Għafja bl-Għarbi proprju tfisser saħħa. Fil-fatt, ħafna drabi tintuża mal-kelma siħħa.

kull tip ta' saħħa. Fil-Malti mbagħad żammejna saħħa li tfisser health, kull tip ta' saħħa biex ngħidu hekk. Dak għandu s-saħħa fiżika, għandu s-saħħa mentali, x'inhi saħħa. Imma mbagħad speċjalizzajna, speċjalizzazzjoni semantika, speċjalizzajna l-użu ta' għafja li tfisser eżatt bħal saħħa. Imma l-għafja ġibniha dik is-saħħa biss li tiġi fuq bniedem qabel jitlaq din id-dinja, qabel imut. Tiva għalhekk l-għafja tal-mewt, is-saħħa tal-mewt. U veru, jiena rajt, hekk tajt ma Marelli, da kif sejjer daqqa waħda. Ma sitt wara jgħidu dak tela. Tiva l-għafja tal-mewt.
F'din it-tieni parti tal-programm, bl-għajnuna ta' BirdLife Malta, se nerġgħu nagħtu ħarsa lejn isem ta' għasfur partikolari. Qed nagħmlu dan għax forsi ħafna mill-ismijiet tal-għasafar bil-Malti qed jingħataw il-ġenb u minflok nirreferu għalihom sempliċiment bl-Ingliż. Hija ħasra, għax kif rajna tliet ġimgħat ilu bil-każ tal-Fra Servient, ħafna mill-ismijiet tal-għasafar huma antiki ftit mhux ħażin u anke dawn jiftħu tieqa ċkejkna fuq l-istorja tal-pajjiż. Fil-fatt, il-Fra Servient ħadna għażmien l-Ordni ta' San Ġwann f'Malta u rajna kif il-Maltin ta' dak iż-żmien xebbħuh mal-qaddej tal-kavallier. L-għasfur li se niltaqgħu miegħu llum huwa ħafna aktar komuni mill-Fra Servient. Nafu bih minkejja li huwa ċkejken ħafna. It-tpespisa tiegħu jaf biha kulħadd u forsi tirrilassak ukoll meta tismagħha qalb il-ġell li ngħixu fih. Min jaf kemm tmajnieh u għaddabnilu frak żgħar tal-ħobż meta konna żgħir u konna noxew narawh jaqbadha u jtir biha. Dan huwa l-għasfur tal-bejt, li bl-Ingliż jissejjaħ Spanish sparrow. Jidher kullimkien madwarna. Huwa għasfur familjari għax tgħallem jgħix, eluf ta' snin ilu, fil-postijiet fejn jgħixu n-nies. Mhuwiex ċuċ. Madwar l-abitat tan-nies, l-għasfur tal-bejt iħossu komdu, anke għax sab x'jiekol. Imma għaliex insejħulu l-għasfur tal-bejt? Għax nilmħuh fuq il-bejt meta nkunu qed nonxru jew inkella nkunu qed nieħdu xi bela tekmini filgħodu? Le. Il-bejt tad-dar ma għandu x'jaqsam xejn. Apparti l-ikel, fl-abitat, dan l-għasfur sab ħafna fejn ibejjet. Fil-fatt, komuni ħafna ssibu f'xi ventilatur jew inkella fi xquq tal-ħitan. Fil-fatt, il-kelma bejt, f'għasfur tal-bejt, tirreferi għas-sens oriġinali tagħha fl-Għarbi, jiġifieri dar. Anke bejta, wara kollox, tfisser dar. Għalhekk, l-għasfur tal-bejt ifisser l-għasfur li tarah mad-djar tan-nies jew inkella l-għasfur li jagħmel il-bejta tiegħu qalb l-abitat tan-nies. Dwar dan se jgħidilna aktar Jason Aloisio.
Kulħadd jaħseb illi jesija ħasfur tal-bejt għax jidher fuq il-bjut. Pero eh, l-isem huwa antik ħafna u jmur lura għaż-żmien meta il-kelma bejt fil-lingwa tagħna kienet fisser dar kif eh, fil-fatta ta' tinstab fl-arbi. Issa din interessanti l-ewwel qed turik kemm huwa antik l-isem, jiġifieri imur lura għal żmien l-Għarab f'Malta. U wkoll mil-lat ornitoloġiku huwa interessanti għax jurik kemm hi antika r-rabta ta' dan l-għasfur mal-bniedem, jiġifieri dan sa minn mijiet ta' snin ilu kien diġà adatta biex jgħix u jbejjet qalb l-abitazzjonijiet tal-bniedem. Ovvjament kompla adatta maż-żmien għax dak iż-żmien Malta l-irħula kienu żgħar immens, dak li bl-Ingliż jgħidulhom hamlets, id-djar kienu iktar qishom griebeċ. Ovvjament nafu x'bidla saret minn dak iż-żmien sal-lum, però dal-għasfur żamm dina l-karatteristika li jgħix qalb il-bniedem u anke li jbejjet mal-bini li fih jgħix il-bniedem.

U b'dik l-informazzjoni dwar l-għasfur tal-bejt niġu fi tmiem il-ħames programm mis-sensiela Etimoloġija. Fiż-żewġ eżempji li ħarisna lejhom illum rajna kliem li telaq mit-tifsira oriġinali tiegħu u l-Malti kompla jispeċjalizza l-istess tifsira. Dan kollu jkompli jikkonfermalna dak li ilna ngħidu issa fl-aħħar programmi, jiġifieri kemm il-lingwa tagħna hija ħajja u sabiħa u kemm hu mportanti li nkomplu nużawha anke biex tkompli tiżviluppa kif dejjem għamlet maż-żmien mingħajr ma ninsew minn fejn tlaqna. Sadattant, kif nistedinkom dejjem, inkomplu ngħożżu l-lingwa tagħna, nużawha u fuq kollox nippruvaw nifhmu dak li qed ngħidu għax hekk biss nistgħu nifhmu kemm il-Malti huwa sabiħ. Saħħiet.